Лилияны башта башлыйм инде гади сораудан. Ничек башыгызга килде нәкъ менә шушы Умарта дип аталган татар телен өйрәнү мәктәбен ачарга? Бу бик мин монда укыдым Мәскәүдә. Мәскәү филология факультетында укыдым, МПГУда татар теле бүлеге бар ачылган ул вакытта. Мәскәүдә?
Әйе, Мәскәүдә.
2001 ел рус филологиясе арасында татар теле төркем ачтылар. Мин шуны укырга килеп эләктем дә, беренче көнне белә теге сагынып, яратып, татарстан яшәгән вакытта аңламсың бит, яратканыңны да, сизгәнеңне дә, тойганыңны да Монда килеп эләккәч, үземне ничектер аерым бер милләт буларак, үземне аерым бер татар җанны буларак хис ул барлыкка килә, туа һәм ул сине ничек тирән тирән тирән тамырларын үзенә сеңдерә башлый. Һәм шуннан син укыта башлыйсың. Башта мәчеттә укыттым. Кайсы мәчеттә? Поклонкада. Ничек татарча санау әйтәбез. Ну шул поклонкада укыттым мин бер ике жыл, өч жыл да булмаса. Татар аннан соң күчтем татар милли мәдәни үзәгенә. Менә сез булган анда укыттым мин 2001 елдан алып. 18 нче елга хәтле шунда укыттым һәм инде без э, аерым аерылып чыгып теге бит э, һәрбер бала үскәч бер урында мин э, татар үзәген үлеп яратам менә минем өчен татар зур татар йорты мәскәүдә чөнки озак булды ул минем тормышта ул бик зур катлаулы тәҗрибә булды ул татар дөньясына кереп китү булды ул үземне татарлыкка татарлыкка өйрәнү булды ни өчен нәкъ менә умарта умарта тел бит телебез бик татлы Телебез бик э, бик бал, бал сыман ул. Татарлар бик тырыш халык. Монда килеп тә шулай татар телен берәм-берәм бәйнә-бәйнә тамчы-тамчы өйрәнүче кеше, миңа калса ул безнең э, умарта балкортлары. Алар киләләр, моннан җыеп китергә үзләренең шул тамчыларын, шул кисәкләрен, бәйләнешләрен анап кайталар, дип алар ага тараталар. Лилиана, әйтә аласыз, менә 20 ел тула дидегез бит, әйме?
2001 24 быел. 24 хәтта ел. Сез үзегез шул кадәр яшь, мин шаккат. Аны башлаган кеше сезме соң Умартаны? Э, Умартаның иң гөрләгән чаклары кайчан булды? Ничәнче елларга туры килде микән? Иң гөрләгән чаклары иң күп менә аудиториядә 60 кеше. 70 кеше Ого. булган менә бер аудиториягә килеп, юлны менә без ул- мин укытайм өчәр көн укнага, өчәр безнең башлангычлар төркеме, дәвам итүчеләр төркеме һәм урта төркем. Бу балалардан тыш кына әйтү. Бу менә шул 15-нче 15 тә түгел, менә минем беренче балам 12-нче елга шулай бит. Э, Менә шул 10-нчы елдан алып 18-гә хәтле гөрләде ду. Шактый инде өйме? Шактый, шактый. Ә нәрсә белән аңлатасыз сез моны? Бу беренчедән, э, иң беренчедән татарларның үзләре, бу Казанның үсеше. Бу шулай булыр. Да, чөнки Казан бу кыйбла. Ул хәзер дә шулай. Кем генә булмасын, кем генә нәрсә әйтмәсен, ничек кенә булмасын, а вот я съездил в Казань, менә безнең бүген егет булмады. Ул безнең Казахстаннан Паул исемле җегет. Кем? Паул, Паул, исеме Паул аның. Ул үзенең ай шәҗәрәсен ясаган, ләкин алар бөтенләй э, казахлашмаганнар, алар урыслашканнар һәм ул монда үз, үзенең шәҗәрәсен ясап белгән, үзенең кем икән, татар икәнлеген, исеме дә булган аның, э, э, исеме аның Паул, фамилиясе аның э, Федотовмы, ләкин үзенең Файзуллиннар икәнен белгән. Шул җире менә беләсезме? Аның беренче милли үзаңы былтыр Ул монда Казахстана кергән укырга Руденга, Казанга кайтып, менә минем мидер уянды ди. Менә күбесен шулай. Бу Казанның күтәрелеше. Һич шиксез шул сүз, бу Казанның алга китеше, бу кыйбла табылуы. Һәм үзең кеше, үзен милләт буларак, үзен бер ниндидер җан буларак, ләкин безнең бездә йөрүче маталчыларның, аларның җирле компонентлар үзгәрә барды башта күбрәк мишәрләре бунежгар мишәрләре аннан соң моңа кереп китте пенза мордовия чөнки монда күпчелек мәскәүдә шул милләтләре аннан бер вакыт бик популяр булды безнең башкорт татарлары менә шул алар аларның бер спецификасы бар җегетләр кызларның алар киләләр искиткеч сөйләшә ләкин укый белмиләр Э, тегендә бар. Мак токпык менә шундый әйбер булды. Ә хәзер төрле үзегез күрәсез, төрле төбәктән. Монда э, Әштерхан да бар, монда Пенза да бар, монда Мәскәү дә бар, монда бөтенесе катнаш катнаш безнең. Ә менә алар төрле төбәкләрдән булгач берәр үзара бәхәс чыгамы? Юк, без менә безнең як татарча дөресрәк сөйләшә дип, юк, менә шулай дип әйтергә кирәк аны. Менә мин бүген тест үткәрдем, күрсәттем кыстыбыйны, э, тагын нәрсә, чүмечне һәм Себеркене. Моны аны шулай ук төрлечә атыйлар бит инде. Шуңа күрә хәтта Татарстанда да бәхәс чыга. Юк бездә тәбикмәк диләр, юк бездә кыстыбый диләр һәм тагын бер вариант. Күзикмәк диләр. Әйе. Менә шул әйтәсем килә, үзара чыгамы аларның бәхәсләр?
Чыккалый. Чыккалыймы?
Нәрсә белешә алмыйлар? Мәсәлән, алар акца.

Пенза бик әйтергә ярата, әмма нас так. Менә бездә так, менә бездә. А как же так? Мы же руки сиберәбез. Ә без куны сөртәбез. Ә, сиберәбез диләр. Сиберәләр, алар өстәлендә сиберәләр, идәнендә сиберәләр, кулында сиберәләр. Ә бездә ул. Ә безнең өчен ул бик теге грубый яңгырый торган сүз әйме? Менә бигрәк грубый. Тупас яңгырый.
Тупас яңгырый. Ә мына да менә шундый бер килеп чыга. Ләкин мин менә бу безнең аерым Ничек әйтергә, айбер айрым методиканың бер ус ысулы дип әйтсәк, мин менә ничә ел укытам, шул хәтле мин гөл инде хәзер белеп бетерәсең бит, кем ничек сөйләшкән, мин аларга гөл параллель рәвештә. Син пензаны икән, сездә шулай әйтәр, дөрес. Менә сез пенза икән, чыкылдашың килә икән, чыкылда. Чыкылда, сөйләш кенә. Син цыкылдыш икән, цыкылда, сөйләш кенә. Ә менә Казанда шулай әйтәләр. Урта диалект безнең шулай әйтә. Себер татарлары шулай әйтә, тегеләр шулай әйтә. Мин аны гүл параллель рәвештә һәм бу кешегә ошый. Чөнки аларның әби теле, алар бит әбидән ишеткәннәр ничек сүзен. Алар ничек ишетеп үсмәгәннәр. Алар э, э, акцаны шул ук ишетеп үскәннәр. Да, хәлләр ничек ишеткәннәр, абдырама ишеткәннәр. Аларга ошакма түгел, абдырама диләр алар. не ашыкма сүз алатың өчен абдырама. Нинди методикага нигезләнеп укытасыз? Төрлесе төрле яктан, төрлесен төрлечә әйтелеше, ә алтын урталыкны табарга кирәк бит. Артын урталыкны табам, әдәби телгә әйтәм, дуслар. Безнең бер генә проблем, безгә дус булырга кирәк. Дус булыр өчен Мин мәсәлән шәхсән үзем татар халкы өчен ә хәрефен түгел дус булырлык хәреф итеп, ә ш хәрефен билгеләрмен инде. Менә минем өчен менә шул ш хәрефе ул безнең уртак бәйләүче әйбер. Менә карыйбыз. Мин язам тактага ча хәрефен. Мин әйтәм, син пензаныкы, сез пензаныкы. Сез аны әйтәсез, чәчәк дисез. Менә бу, мәсәлән, Мәдәнә я Рыбушкин авыллары бишчә авылда. Сез цәцәк дисез. Ә Казан татарлары чәчәк дип әйтәләр. Ә кемдә әйтә сәсәк ди. Кем Башкортстанга таба, я мәсәлән, кем Ногайның компоненты бар. Алар шулай ук сәсәк диләр. Менә минем ирем, мәсәлән, чүмес ди. Ул биектау татары. Шунда тамырлар монда алар яшиләр, байтак чүмес диләр. Менә шуңа күрә мин аларга безнең дуслык хәрефе бу ш хәрефе дим. Һәм шуннан без кереп кереп кереп кереп китәбез бергәләшеп алар белән. Һәм шундай бер әйтәм менә без ләкин дуслар, безнең бер проблема бар. Безгә кирәк әдәби телне өйрәнергә, чөнки сезнең менә сез аны үзегезне коррекция ясый аласыз. Ә ул кайтып сез күчеп китә аласыз. Ләкин безнең диалектлар Безнең сөйләшләр, татар телендәге сөйләшләр, алар бит кагыйдәсез. Ничек син акция дип әйтәсең, ник син чәй эчәм дисең, или чәй эчәм дисең. Ни өчен син ничек дисең, ничек дисең, ә, ләкин качан дисең. Аларда юк, мәйтәм, кагыйдә юк, дуслар. Кагыйдә булса, ул булырга тиеш иде. Ләкин һәрбер дәрестә, менә бүген сез аның фрагментын күрдегез шулай, һәрбер дәрестә мин параллель рәвештә монда шулай әйтәбез, Монда шулай әйтәбез, әдәби формасы урындык, сездә түндәк, сездә абдрама, сезгә э, кел, сездә өц, сездә дөрт, менә шуны гүл әйтеп барам. Чөнки аларга рәхәт ул, аларның менә ул һәрбер сүз аларны бәйли, Ленар. Аларны бәйләп куя үзләренең тамырларын. Алар бит көндектән эзләнгән балалар. Тел көндә генә өзелгән балалары бар. Һәм менә ул һәрбер э, бала чакта ишеткән сүз, дәвәнисе хатирәсе, әтисе, әнисе хатирәсе, алар менә һәрбер сүз аша диалекталь сүз булсын бу. Миңа менә миңа шул хәтле ихтирам һәрбер татар сүзенә төрле яңгырашта көндеккә баланы тамчылап, кан тамыры белән бәйләп тоташтырып кую, ул миңа калса без Менә без сезнең белән аларның хәлен дә, халәтен дә аңламыйбыз. Язмасын да аңларга. Бездән туган балаларга да әзер улай бергә язмасын. Дөрес әйткән. Ә шулай да, ә, менә без сезнең белән сөйләштек методика турында. Менә мин, мәсәлән, шул мәктәптә укыган кеше буларак мин бер дә канәгать түгел татар телен укыту методикасыннан. Ә монда сез нәрсәгә нигезләнеп, нинди тәҗрибәгә таянып аларны укытасыз? Һәрбер төркемдә э, Ленар алып барам э, үземнең минем үземнең методика. Мин бер генә әйбер белән генә беркайчан да менә шул китапны алдык та шунда барабыз беренчедән һәрбер төркем төркем төрүчә бара менә алар сатып алалар модульны менә мин аларга әйтәм кыскача гына дуслар менә без сезнең белән әгәр дә барыста план буенча барса без шул шул шул шул теманы иң беренче чиратта бу шәһәр темасы чөнки татар авыл белән генә бәйле булуга карамастан ләкин безнең бар ни өчен менә мин сезнең распаковкага гелендәйләнеп кайтам шулаймы Хәзерге татарлар без бит инде урбанизация процессын үскән кешеләр. Э, безнең бит тел шул дәрәҗәдәге була алмый. Безгә кирәк, бөтен әйбер дә кирәк, безгә заманча булырга. Шуңа күрә мәсәлән, ләкин алар барысы да менә менә шул булды, шулай булды икән, менә шулай була. Безнең бабайлар шулай әйткән, йолалар турында сөйләшәбез.

сатып алып була анда булавканы э, тагып җөрә кирәкме татарга тагып җөрә кирәкме менә шул әйберләр турында сөйләшә безнең әгәр дә кеше килә икән менә безнең четвер төркеме бар шулай пәнҗешәмбе төркеме аларга мин катламлап бирәм нигез алар өйрәнәләр грамматиканы ләкин бу грамматика шул хәтле сыектырган шул хәтле сыектырган мин аларга әйтәм дуслар безгә грамматика кирәк клей буларак Менә без ябыштырган сүзләрне мин эшкә соңга калдымны тоташтырыр өчен безгә кирәк грамматика. Шуңа күрә минималь грамматика чагыштырып мин аларга бирәм. Ләкин тирән, тирән, тирән итеп ул юк бездә гомумән. Бездә күбрәк сөйләүгә менә без чәй куябыз, чәй салабыз, өслибез, кунакка барабыз, блог алып барабыз, чирлибез, авыртабыз, йолаларга ышанабыз, юрауларга ышанабыз. Менә гүл шундый актив сөйләшүнең бездә живой татарский шуңа күрә менә карап барсагыз безнең именно живой ул шундый аның бер сакраль эчтәлеге дә бар яшәсен яшәр һәм ул тере тел ул үлмәсен ул үлгән теге менә юлдаш турында сөйләштек менә шундый тере тел булсын иде тере тел булсын иде шул безнең методикада менә тере телгә таянған бер ачтык та китап буенча укымыйбыз ниндирәк беренче чиратта запрос белән килә кешеләр монда Скучаю.
Шулай мени?
Алар монда мөхит өчен киләдер инде. Менә монда күпчелеге, менә бу төркемнең, мәсәлән, четвер төркемдә йөрүчеләр, аларсы, алар күбрәк катнаш гаиләләр. Катнаш гаиләдән чыккан күбесе. Менә күбесе шуннан. Менә быел шуны килде. Кемдер анда МГУдан безнең бер егет катнаш гаиләдән философ, фәлсәфә. Берсе килде, димтер, клинический психолог МГУдан катнаш гаиләдән. кызлар җиренә катнаш гаиләдән хәзер күбесе күбесе диярлек монда катнаш гаилә алар белән эшлисе авыр чөнки үзегез күрәсез бүген менә әзрәк кереп китәләр э, шул чиккә кереп ә монда безнең катнаш гаилә мәсәлән юлия утыра миңа андый берләргә кагылмаска тырышам чөнки ул һәр кешенең җан тәмдәгән бер бер көннең дә әтисенең дә әнисенең дә э, миен бозып утырасы килми шулар бу синең ике яртысың ике яртының ничектер дус утырырга кирәк Монда күбрәк э, тәҗрибә юк, сөйләшергә кеше бетте, сагынам, сөйләшәсем килә, Татарстанга күчеп кайтасым килә, өйрәнәсем килә, кияүгә чыгасым килә, балаларга тапшырасым килә. Ир эзләп килүчеләр дә бар, хатын эзләп килүчеләр дә бар. Ну, бу ничек бар шулай. Менә без Собянинның э, мәйданчыкларында, бу безнең бит инде э, официаль рәвештә Арендага алабыз монда библиотека, оларда китапханәләрдә алабыз сәгатьләр. Без төрле үзәк буенча менә хәтер бер вакыт бик актив булдым да ремонтлар барды э, үзәк э, китапханәләрдә. Без китапханадан китапханага йөреп э, монда инде төпләндек. Менә бу урында без монда ачабыз ПГУ аша, мус ПГУ аша, аша, ачабыз заявканы, монда калдырабыз заявка, сәгатенә түлибез. Ә сәгате күпме сер булмаса? Менә бу аудитория 2500 сум. Ә, бер сәгать.
Ага, аңлашылды. Димәк, әйе.
Һәм балаларның а, бу кечкенә аудиторияләр булсалар 600 сум, кайсыдыр менә шундый, кайсыдыр 1000 сум, һәм менә төрле а, а, нидән килә, а, төрле м, а, зурлыктагы аудиториядән килә. шуңа күрә безнең э, курслар түләүле шуңа күрә э, түләвен әйтә аласызмы түләүне әйтә алабыз әлбәттә без хәзер менә аңа хәтле безнең бер аена кеше түли иде бу дүрт сәгать шулай э, дүрт айга дүрт биш тапкыр мең ярым түли иде хәзер бу куркыту рисклары бар менә безне өйрәтте бит инде бу хәзер теге пандемия вакыты төрле сәяси вакытлар алар безне тәртипкә өйрәттеләр без менә быел даңлы беренче тапкыр без сатабыз модуль Мхм. Мәсәлән, менә безнең сентябрь аенда, с- а- м, а, август аенда сатыла башка мода һәм кеше сатып ала яңа елга хәтле дәресен. Бу безнең өчен ничектер кеше киләме, Мгм. килмиме, йөрими, йөрими, бу аның шәхси эше, аңа хәтле бүген 5 кеше килә, иртәгә 15 кеше килә, Мгм. тагын берсенә 3 кеше килә. Ә сиңа бит түләргә кирәк, Мгм, син бит мгм. минуска китәсең, чөнки Мгм. бездә бит аренда бит аренданы алып куябыз. Һәрбер, мәсәлән, һәр сишәмбе көне безнең алынган. Шуңа күрә без сатабыз модульле. Хәзер яңа ел алдыннан былтыр ну алты мың чамасы менә бер модульның бәясе алты мың чамасы тора бездә бер модуль он ай булып чыга сентябрь октябрь ноябрь дүрт ай ага сезнеңчә менә татар теленең үсеше нәрсәдән тора хәзер менә аны э, чыннан да модулы итеп кирәкле итеп буламы әллә соңмы инде мин пессимист буларак карыйм бу дөрес әйтәм белән аны менә уйлаштырырсыз үзегезчә мә мин пессимист буларак карыйм ленар менә мин мәсәлән узган атнада бардым ифтарга Татарстан ифтарына, бу поклонкада. Ә, Рамазан дигән шатер дәйме? Шунда бардым.
Менә безнең һәрбер кеше анда чыгыш ясый. Менә ничек кенә, нинди генә мәскәүдә тусовка булмасын, чыгыш бара. Бер җөмлә әйтелә татарча. Бер җөмлә татарча. Вәссәлам. Шуңа күрә менә минем Рөстәм Нургалиевичның әйткән хәбәр тотар сүзе миңа алкышны басып басып алкышны. Чөнки үзенә үзе позволяет шул әйберне әйтергә. Шулай ма аның барыбер төп фикере, чыгышының алдагы чыгышының фикере ул татарча формалаштырылган. Бик пессимист буларак карыйм. Ни өчен менә бу моның ике ягы бар. Беренчедән, без әзерлибез яңа сөйләшү татарча, татарча яңа сөйләшү төркем. То есть new speaking бар шундый формулировка социолингвистикада шулаймы? Бу яңа сөйләшүчеләр, яңа теллеләр. Әлбәттә, безнең элекке менә сез сөйләшкән тел, мин сөйләшкән тел ул бетәчәк. Минем үч балам, алар минем хәлне татарча белмәячәкләр. Мин моны кабул итәм, Ленар. Син үлеп башыңны ташка суксан да, һәркем менә без максималь, менә мин укытучы, татар тел укытучысы, мин максималь бирәм аларга. Бирә алганлык бирәм балаларга. Ә кемнең шундый көче бар? Мәсәлән, атнасы буе эштә булып, үзе телен көн-төн русча сөйләшкән ата-ананың тагын моңа э, шул атнага ике тапкыр булган ялында э, тагын әле контрольга биреп, балаларны гел сөйләштереп, сөйләштереп, э, җавап бир. Менә беренче бала минем матур сөйләшә, икенчесен сыйграк. Сыйгырак, аның менә ул татар берәр мероприятиесенә барып кайта бер кеше, аның теләге барлыкка килә. Ләкин бит бакча бар, бар мәктәп, бар алар бит алар сыйк торалар теленә, ничек кенә булмасын. Мин пессимист буларак карыйм, мин телгә менә бер килем шундый кәефтер бүген. Менә 30 ел бирәм тагын. 30 ел безнең телгә менә минем шундый кара, чөнки мин күрәм ничек икәнен. Әгәр дә Татарстан кыйбла буларак, оя буларак сакланып калса өмет бар өмет бар чөнки оясыз без әзербайжанда түгел без әрмәндә түгел без башка милләтләрдә түгел безгә оя кирәк без оясыз милләтне телне саклап калучылардан түгел татар әзрәк әзмәс укымышлы булды икән аның беренче процессы урыслашу нәрсә уйлап карагыз татарны әлбәттә дин саклый э, башка э, процесслардан шулай менә ни өчен чувашларны мариларны э, мокша эрләрне алсак алар ни өчен бик зур процесс глобализация үзгәртә шулай алар ну урыслашып баралар чөнки аларның маркер юк ә безнең бит бар маркер бу исем белән фамилия шул саклап кала татарны һәм һәрхәлдә ул безнең менә кыйблабыз Казанны саклап калырга мөмкин. Балаларга кайтырга кирәк, кайтырга кирәк, Ленар. Аларны яшәсеннәр, монда пропискалар булсыннар, чөнки монда бер сүзсез синең э, син социаль яктан монда яхшырак урнашасың. Ләкин э, кеше кай, мин мәсәлән, Татарстанда туып үскән, ләкин мин кая төпләнеп калдым? Мәскәүдә. Ләкин мин аерылып яшим, Ленар. Минем җаным шунда, ә мин монда физик яктан мин монда. Ләкин мин беркайчан да менә минем васыятем мине монда җирләмәсеннәр. Минем монда каласым килми. Минем бер генә урын авылда, Татарстанда безнең бит местечковый национализм. Без бит шул хәтле ниткән, ну бар. Уна якташлык, о син кайсы, син кайсы районнан, син кайсы төбәктән. Шуңа күрә менә.
Яхшы дип уйлыйсың алай бер. гел түгел минуслары да күп минуслары күп була бит ул үсешкә тарта син аска тата бит безнең ничек кем күтәрелдеме ага тартып төшерә көн э, көнчелек үтерә э, бер береңне аңламау бер береңнән көнләшү астыртын пыстыртын төрттерү үсмәсен китмәсен итмәсен ләкин укырга тиеш балам казанда Укырга тиеш бала Казанда. КФУ хәзерге, э, менә мин э, э, белем өлкәсендә эшләүче, мин бит мин университетта укытам, мин беләм, нинди дәрәҗәдә Казан, нинди дәрәҗәдә КФУ. Ул бик югары дәрәҗәдә. Анда белем бирерле ул урын. Укысыннар шунда. Ә аннан күз күрер. Теләкләр бузак килә, әйләнеп кайтсыннар. Питерга китсеннәр, башка төбәкләргә китсеннәр, аның берни дә юк аның, ләкин өзелергә тиеш түгел. Менә без бүгенге көндә мин мәсәлән Түбән Новгород өлкәсеннән дә, мин анда кайттым да, Рыбушкинда җәемне үткәрдем дә, ул саклап калу, андый саклап калу мәдәтенә без ни өчен? Менә карагыз, без сезнең белән плюс-минус, ну, мин сездән әзрәк олырак инде, шулай мин 83 елга. Менә сез һәрбер кешене алыгыз, менә кем шыплап мәктәптә татар телен өйрәнгән, безнең барыбыз да җаннар нинди Милли. Димәк кирәк нәрсә? Белем бирү. Татар телендә сәләт кирәк. Сәләт бу безнең уникаль проект. Сез бит сәләтле? Ха, урыслашып бетте. Урыслашып бетте, ләкин Мәскәү балалары өчен Мәскәү балалары өчен бу бердән бер, Ленар, бу бердән бер мөхит, кая бар альтернатив тарих. Аңлашылды.
Ярый, Лилиана, рәхмәт бик зур.
Үзегезгә бик зур рәхмәт.